L-ilsien nazzjonali ta' Malta, l-ilsien Malti, ilu magħna b'mijiet ta' snin, u matulhom żviluppa anke bl-assimilazzjoni ta' kliem barrani miġjuba mid-diversi ħakkiema fuq il-gżejjer tagħna. Fis-sena 1968 instabet il-Kantilena, l-eqdem test letterarju bil-Malti. Filwaqt li dan ix-xahar qed jitfakkar żvilupp importanti għall-ilsien tagħna. Dan kien it-twaqqif tal-Akkademja tal-Malti mitt sena ilu li b'ħidmietha tatna l-ortografija ta' lsienna kif nafuha llum. Il-Kantilena hija poeżija li tmur lura għas-seklu ħmistax. Instabet fl-1968 mill-Professur Godfrey Wettinger u Patri Mikiel Fsadni. Hija attribwita lil Pietru Caxaro u nkitbet minn nepotih Brandano fir-reġistru notarili tiegħu. Dan it-test importanti jinsab imħares kif jixraq fl-arkivji notarili fil-Belt Valletta. Mal-mogħdija taż-żmien l-ilsien Malti kompla jiżviluppa u jarakkixxi lilu nnifsu. Iżda kien biss fis-snin għoxrin tas-seklu li għadda li grupp ta' kittieba magħrufa ltaqgħu sabiex jagħmlu studju dwar l-ortografija bil-għan li jiġi fformulat alfabett li seta' jintuża minn kulħadd. Il-kittieba, 36 b'kollox, kienu ltaqgħu fl-erbatax ta' Novembru tal-1920 fl-Unione Cattolica San Giuseppe fil-Belt Valletta, fuq inizjattiva ta' Franġisku Saverju Caruana. Fil-bidu, l-Akkademja kien jisimha l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Din is-sena jaħbat għeluq il-mitt sena mill-twaqqif tal-Akkademja tal-Malti, fil-bidu nett magħrufa bħala l-Għaqda Kittieba tal-Malti. Dak iż-żmien, dawn il-kittieba prominenti fosthom Ġużè Muscat Azzopardi u Dun Karm ingħaqdu biex kemm jista' jkun ixerrdu iżjed il-letteratura Maltija, iżda l-għan tagħhom fil-bidu nett kien li jistandardizzaw l-alfabett biex jagħmlu konsistenza fil-kitba tal-Malti u b'hekk allura jkunu jistgħu jingħaqdu aħjar bħala kittieba jkunu iżjed konsistenti u mbagħad ikunu jistgħu ixerrdu l-letteratura Maltija fi żmienhom. Wara li l-Għaqda Kittieba tal-Malti ħadmet fuq l-istandardizzar tal-alfabett u tal-ortografija, bix-xogħol tagħha tat-tagħrif fuq il-kitba Maltija, imbagħad ix-xogħol tagħha ma waqafx hemm. Dawn setgħu waqfu hemmhekk iżda komplew u minn hemmhekk twieldet il-pubblikazzjoni uffiċjali tal-Akkademja tal-Malti li tissejjaħ Il-Malti. Din il-pubblikazzjoni bdiet l-ewwel darba fl-1925 iżda għadna sal-lum nippubblikawha. Fil-fatt din il-pubblikazzjoni issa nfetħet f'żewġ fergħat. għaliex nalternaw kull sena bejn il-ħarġa letterarja u l-ħarġa akkademika. Din tkun miftuħa għal kontribuzzjonijiet sew mill-membri kif ukoll ikun hemm drabi fejn jkollna kontributuri ukoll jista' jkunu speċjali li jidħlu f'din il-ħarġa u jagħtu l-kontribut tagħhom kemm bħala xogħlijiet letterarji, poeżiji jew proża u anki sirna ndaħħlu dan l-aħħar anki traduzzjonijiet letterarji. Iżda issa wkoll għandna l-ħarġa akkademika li ilha magħna ftit żmien mhux ħażin u hawnhekk ikollna riċerkaturi u studjużi li jippreżentaw xi xogħol tagħhom li jkunu għamlu fuq il-lingwa jew il-letteratura Maltija.
Il-ħidma minn din il-għaqda bdiet minnufih U fil-fatt, mill-bidu nett dawn il-kittieba kuraġġużi ħadmu qatigħ sabiex l-ilsien Malti jingħata s-sura li seta' jinftiehem u jinkiteb minn kulħadd. Nistgħu ngħidu li sal-bidu tas-seklu l-ieħor kienet għadha ma teżistix sistema waħda stabbilita dwar kif għandek tikteb bil-Malti. Allura, il-kittieba tal-Malti differenti kienu jiktbu, kienu jużaw sistemi differenti ta' kif tikteb bil-Malti. Dan s'intendi kien qed joħloq problema kemm għall-istess kittieba, għall-qarrejja tagħhom, kif ukoll għall-iżvilupp ġenerali tal-letteratura bil-Malti. Ġara li fl-1920, wieħed minn dawn il-kittieba, ċertu Franġisk Saver Caruana, għamel sejħa f'wieħed mill-ġurnali, għamel sejħa lil dawn il-kittieba biex jingħaqdu flimkien ħalli jitkellmu dwar din il-problema u jaraw isolvux din il-problema tal-alfabet. Sena wara, fl-1921, ħolqu dan l-alfabett li kien alfabett tajjeb, imsejjes fuq argumenti lingwistiċi tajbin. U tliet snin wara, fl-1924, dawn il-kittieba ħarġu wkoll sett ta' regoli li ġew ippubblikati dwar kif għandek tikteb bil-Malti. Il-ktieb sejħulu It-Tagħrif fuq il-Kitba Maltija. Għaxar snin wara, Il-Gvern kolonjali għamel dan ix-xogħol ta' dawn il-kittieba tal-Akkademja tal-Malti, kemm l-alfabet kif ukoll ir-regoli tat-tagħrif għamilhom uffiċjali. Dan kien ifisser li kull min jikteb bil-Malti kien marbut li juża dawn ir-regoli. Jgħaddi ż-żmien u kif nafu ż-żmien miegħu iġib ċertu bidliet. Iġib bidla fil-mentalità tan-nies, iġib bidla fl-affarijiet materjali li nużaw, ċertu affarijiet ma jibqgħux moda jidħlu affarijiet oħra u kollha jġibu isem ġdid magħhom. Iġib bidla wkoll anke f'xi aspetti tal-lingwa. U l-Malti mhuwiex eċċezzjoni. Għaliex tinbidel il-lingwa jew xi aspetti minnha? Hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa astratta. Meta ngħidu tinbidel il-lingwa jew bidla fil-lingwa, jiġifieri tfisser bidla fil-mod kif jitkellmu n-nies li jitkellmu dik il-lingwa. U din il-bidla normalment tiġri permezz ta' kuntatt, għaliex nies li jitkellmu lingwa partikolari jiġu f'kuntatt ma' nies li jitkellmu lingwa oħra u jiġu wkoll ikunu miftuħin ukoll ikunu influwenzati minn lingwi oħrajn li jiġu f'kuntatt magħhom. U l-Malti ġralu l-istess. U minħabba f'hekk ċertu kliem li jidħol fil-lingwa u li jkun importanti għal dik il-lingwa ma jibqax biss fuq livell ta' taħdit Imma tkun trid tiktbu eventwalment u issi tkun irid isiru aġġornamenti fil-regoli tal-kitba. Għaldaqstant, fl-1984 l-Akkademja ħasset il-ħtieġa, minħabba ħafna kliem ġdid li kien daħal fil-Malti, ħasset il-ħtieġa li taġġorna r-regoli tal-kitba bil-Malti. U dan l-aġġornament kien jismu semmewh iż-żieda mat-tagħrif. Mela inti għandek it-tagħrif li huwa xi ħaġa bażika, regoli bażiċi u qed inżidu xi żidiet oħra magħhom. U nistgħu ngħidu bħala eżempju, jien naf li sar f'dan l-aġġornament tal-Akkademja, pereżempju kliem li daħal mit-Taljan li kien fih żewġ vokali ħdej xulxin, bħal ngħidu aħna kliem bħal poeta, realtà, idea Ewropea, dan kien jikkonsisti kien kien mitkellem dwaru fil fil-żieda mat-tagħrif tal-84. Għadda ftit taż-żmien u reġa' sar aġġornament ieħor. Issa forsi tajjeb ngħidu li dawn l-aġġornamenti ma jsirux b'kapriċċ, imma jsiru għax ikunu meħtieġa. Il-lingwa hija ħajja, tibqa' tiżviluppa, allura r-regoli tal-kitba wkoll ikollhom jiżviluppaw magħha wkoll. U L-aġġornament tal-1992 kien issejjaħ propju l-aġġornament tat-tagħrif. Fost l-oħrajn nistgħu insemmu min għandu ċertu età jiftakar li kien hemm żmien fejn ċertu kliem li l-ewwel konsonanti tiegħu kien l-għajn seta' jinkiteb b'żewġ modi differenti. Pereżempju kelma bħal għasafar kien hemm żmien fejn konna niktbuha jew għajn a jew a għajn, u dawn il-problemi ġew riżolti fl-aġġornament tal-1992. Fl-2005 twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Issa, dan ma jfissirx li l-Akkademja ma kienx għad baqa' postha jew m'għadx hawn postha llum. Anzi, nistgħu ngħidu li l-Akkademja taħdem id f'id mal-Kunsill. Id f'id mal-Kunsill b'risq id-drittijiet tal-ilsien Malti, it-trixxit tal-ilsien Malti u anke l-istudju dwar l-ilsien Malti. Il-Kunsill, ma nix ngħidu, huwa aktar mifrux. L-Akkademja llum hija aktar mitfugħa fuq l-istudji tal-letteratura. Imma nazzarda ngħid, jiġifieri, li l-Akkademja għandha status partikolari fi ħdan il-Kunsill. Għaliex? Għax għandha r-rappreżentant tagħha fil-Kunsill. L-Akkademja wkoll, flimkien mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università, tinnomina persuni biex ikunu anke l-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. L-Akkademja, flimkien mad-Dipartiment tal-Malti tal-Università, tinnomina persuni wkoll biex ikunu kapijiet ta' sotto-kumitati fi ħdan il-Kunsill, pereżempju, il-Kumitat li jieħu ħsieb ir-Riċerka Lingwistika u l-Ortografija, il-Kumitat li jieħu ħsieb it-Terminoloġija. L-Akkademja wkoll tippubblika xogħlijiet akkademiċi fil-pubblikazzjoni uffiċjali tagħha Il-Malti. U barra minn hekk ukoll minn żmien għal żmien l-Akkademja torganizza taħdidiet, laqgħat u seminars ukoll li jinvolvu temi ta' natura lingwistika. Fil-fatt xi żmien ilu l-Akkademja organizzat seminar dwar is-sessiżmu fil-lingwa Maltija huwa suġġett vast ħafna, fost oħrajn nistgħu nsemmu, naf b'eżempju, kif se nirreferi għal mara fi professjoni li tkun ngħidu aħna avukat jew avukata, perit jew perita, nutar jew nutara, kif wara kollox ngħidu għalliem jew għalliema, tabib jew tabiba. U jekk Alla jrid, l-Akkademja se tippubblika wkoll ktieb li ħareġ sewwasew minn dan is-seminar li jittratta din it-tema pjuttost kurrenti. Permezz tal-attivitajiet li torganizza, l-Akkademja baqgħet il-korp regolatorju tal-ilsien Malti. Ma ninsewx l-inklużjoni tal-ilsien Malti bħala wieħed mill-ilsna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Din fetħet il-bibien għal bosta Maltin biex jaħdmu f'dan is-settur. L-ewwel grupp ta' kittieba Maltin li mitt sena ilu sabu l-kuraġġ u l-ħila jfasslu alfabett prattiku, u jifformulaw u jistandarizzaw sett ta' regoli ta' l-ortografija Maltija mibnijin fuq bażi lingwistika soda, qed jitfakkar mill-Akkademja f'għeluq il-mitt sena tagħha. Il-ħidma ta' l-Akkademja fiċ-Ċentinarju ovvjament varjat xi ftit minħabba l-pandemija, madankollu bħala Akkademja bqajna naħdmu ħafna fuq il-pubblikazzjonijiet. Fil-fatt qegħdin naħdmu fuq pubblikazzjonijiet annwali ta' Il-Malti, ħarġa letterarja u anke ħarġiet ħarġa akkademika. Imma issa wkoll qed niffukaw fuq ħarġiet speċjali taċ-Ċentinarju. Fil-fatt għandna żewġ ħarġiet speċjali, waħda letterarja marbuta mal-idea, mat-tema ta' 100 u hawnhekk il-kontributuri li qed jissottomettu xogħlijiet letterarji jridu jimxu mal-kunċett, mal-idea tal-100 biex niċċelebraw iċ-ċentinarju. Imbagħad għandna wkoll ħarġa speċjali li tiġbor l-istorja u l-ħidma tal-Akkademja matul iż-żmien. Qed nippruvaw niġbruha wkoll għax s'issa ma kellniex qisu l-istorja ddokumentata f'ħarġa waħda, anki wkoll b'ħarsa 'il quddiem, jiġifieri dak kollu li għaddiet minnu l-Akkademja matul dawn il-mitt sena u 'il quddiem lejn xiex inhi tħares. Minbarra dawn il-pubblikazzjonijiet għandna proġetti oħrajn interessanti. Għadna kif spiċċajna proġett se jitnieda fiż-żmien li ġej dwar il-ittri qodma li kienu jinstabu fl-alfabett tal-Malti ta' qabel. Hawnhekk il-ħabib tagħna membru tal-Kunsill ukoll tal-Akkademja tal-Malti, David Agius Muscat, irriċerka dawn l-ittri illum f'għajnejna jidhru strambi, ittri qodma. Ta' qabel ġie standardizzat l-alfabett tal-Akkademja tal-Malti, jiġifieri tal-Għaqda biex niftehmu, dawn inġabru kollha minn David u ġew iddiġitalizzati. B'dan il-mod dawn jistgħu jsiru forma ta' font li jkunu fuq il-kompjuter imbagħad l-istudenti u r-riċerkaturi jkunu jistgħu jaċċessawhom, iniżżluhom u jużawhom ukoll fix-xogħol tagħhom. F'ċirkustanzi li ninsabu fihom tal-pandemija, l-Akkademja ma setgħetx iżżomm l-appuntamenti li kienet tagħmel bħas-soltu. Però żewġ attivitajiet li li żammejna u dan nagħmluh mal-Uffiċċju tal-President ta' Malta huwa Jum Dun Karm li jsir ta' kull sena f'Ottubru, ix-xahar aħna nqisuh bħala x-xahar ta' Dun Karm, u l-midalja tad-deheb, l-għoti tal-midalja ġieh l-Akkademja tal-Malti. Dan dan din l-onorifiċenza Bdejna nagħtuha mill-2016, l-ewwel ma ingħatat lill-Professur Oliver Friggieri, imbagħad sena ta' wara ingħatat lil Monsinjur Lawrenz Cachia u rebaħha wkoll warajh Trevor Zahra u mbagħad is-sena li għaddiet rebaħha Victor Fenech. Din ma kinitx l-ewwel darba fl-istorja tal-Akkademja li tingħata midalja li tagħti rikonoxximent lil min tant ikun ħadem b'risq l-ilsien Malti jkun forsi qatta' ħajtu kollha jaħdem u jirriċerka jew jikteb u jippubblika. Fl-imgħoddi, fis-snin erbgħin tas-seklu l-ieħor, kienet tingħata midalja, kienu jsejħulha Midalja Ġużè Muscat Azzopardi, appuntu għall-ewwel President tal-Akkademja tal-Malti li dak iż-żmien kienet magħrufa bħala l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. U kienet ingħatat lil diversi personaġġi magħrufa bħal